Ha khensa ku va mi pfulele channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni lava ku khumba mhaka leyi or ni lava ku vulavula hi mhaka leyi xana mhana mina na nuna wa hahani va hlamulana na Xana nsati wa mina na nuna wa sesi va hlamulana na? Xana mina na xikhwiza wa nsati wa mina or nsati wa sivara le ni nga teka kona nsati ha hlamulana na? La a ni vulavuli hi mhaka swicele or ku holoviwa or ku endliwa yini hi Xitsonga swa yila a hi hlamulani or a va hlamulani mi nge ni mi pakela yona hi leswi. Loko mina ni fika evukon'wanini, ni fika ni yima kwihi? Egedeni. Loko ni fika ni yima egedeni, ni yima esayitini evukon'wanini. Ivi loko ni fika ni yima esayitini, loko va languta lahaya va ta swi vona ku hayi, ku na munhu a nga yima laha egedeni. Ivi loko va hlohletela va swi vona ku hayi, i vakon'wana. va nga vhaka va te ku hi pfuxeleni a ni masiku lama hi famba hi timovha kumbe loko va ku tlaya va vona movha va ku hayi movha liya ingaku i ya vakon'wana ivi va rhuma xihlangi loko ri ku na xihlangi kwalano or ntswatsi nkulukumba a fika a languta ku i mani a nga yima laya ivi va fika va swi vona ku hayi i vakon'wana ivi luya a endla yini a amukela vakon'wana a ku vakon'wana nghenani a fika va nghenisa ku endlwini loko a fika a va nghenisa endlwini nsati wa mani Kwalo a sivara, i ta rhuma mani? I ta rhuma munhu yaloye a nga ta va a ri kona kwala ndlwini ku fambani mi ya hi xewetela vakon'wana. Ivi loko a ya endlwini a fika a xeweta vakon'wana loko ha vakon'wana va ri va mi xeweta le ndlwini ivi va xeweta ku buriwa ku endliwa yini, ivi va tlherisa mahungu ha va ri va pfukile. Ivi lava va ku hayi fambani mi ya va byela ku ha sivara wa vona va hume nyana. Ivi luya wa ntsumi a tlhelela a fika ku hayi varisi va rona n'wina va ha humenyana va ha ye masin'wini or va ha ye a tixopeni kumbe va ha ye kwihi na kwihi kumbe va ha ye va ya kuma swikalo swimbirhi mi nge he rhumela n'wana a tsutsuma a ya va vitana or va va foyinela loko va fika laya va endla yini va ta ni endlela swakudya loko va ni endlela swakudya nsati wa sivara a nga ni tiseli swakudya. Hi yena loyi a nga ta va a ri kona laha, hi yena a nga ta ndzi tisela swakudya ivi ni tlhela ni bula na munhu luya se va ra va ze va vuya. Loko se va ra va vuyile se ve ivi hi ti bulela na se va ra, nsati wa mina i ta ya tshama na mani? Na khwiza wa yena le, va ti bulela ta vona ta vavasati ivi hina hi ri vambirhi na se va ra hi bula ta hina. ivi loko ku ri ke ni ku na mahungu nyana nsati wa mina i ta ta a fika a tshama na mina na Sibara ivi va ti bulela na Sibara va ti bulela ta vona. Hambi mi kuma ku i timhaka ta xihundla va ri vambirhi va ta suka le va ri vambirhi va mhaka va ya va ya bula ta vona, mina ni ta tshama le ni ri nexe loyi wa nsati wa Sibara i ta tshama le a ri yexe. Leyiwani a yi hambananga na leswi hi swi vonaka masiku lamawani mi kuma ku Mina ni fika ni tshama na mamazala mhana nsati hi bula hi ti hlekela hi Xitsonga vanhu va ka hina swa yila please a hi hunguteni vo mamazala va nge he hloniphi loko hi continue hi endla swilo leswi mina ni fanele ni bula na mani na papazala papa nsati hi ti bulela hi ti teka letiya na letiya na mani na vo sivara va xisati or va xinuna na vatukulu. na vana va kwala mutini hi tibulela a ni buli mina na nsati wa sivana hi xitsonga xeni swa yila ende loko u fika vukon'wanini a wo fika i nghena i ku dlomu i yima agedeni va ta va ta ku amukela xifuku ende i nge amukeriwi hi mani hi nsati wa sivara Kumbe ni mi komba so, loko Sibariya wa mina nuna wa hahani va ta ka hina va yima egedeni, mhani a va vuli ku nghenani or va fika va va xeweta njhe. Va ta rhumela munhu tanihileswi ni nga swi vula le henhla ku endliwe sweswi ni nga swi hlaya laha henhla hinkwaswo. na loko ni fika ni kuma ku mamazala va voxe mamazala va ta vitana makhelwani ku a va ri ku na mukon'wani leyi swi endliwa the way ni nga swi vurisa swona le henhla vanhu va ka hina a hi kuriseni xitsonga a hi kuriseni xintu hi nga lahli ndhavuko wa ka hina i kuma munhu a famba close to 200 or 500 kilometers hi movha a tshame na mamazala va kha va tibulela. kumbe ivi se va lava ku a swi vana ni kombela ku mi ni fambela na na na na loyi a nga ha mu le kaya a swi laveki swi sweswo swa yila is better se va ra va ti fambela yini va ti fambela na nghamu ya vona kumbe mina va fika va ni nyika vana va ku a swi vana ni kombela mi ni fambela na vona loyi a nga ha mi ta khandziya thekisi or ni ta khandziya bazi ivi ni layicha na tibege hinkwaswo ni famba. ma ni twisisa hi nga lahli xintu xa hina na khensa vanhu va ka hina a hi kuriseni ririmi ra ka hina hi kurisa ndhavuko wa ka hina dankie.